hei home service in sihphir lama kan kal a vawiin chu ah sermon te nen tunah hian a neitupa an phone mek a ni awmna lai tak vel aw calling nau a nih chu duh tlang vel kha a bawrhthla khawp mai a amaherawhchu. Sipiang an seng thila lum khawp mai hei boruak a inthlak chiang khawp mai kan la tak hi sihphir veiin hun bazar sawlai kawng hmawih sawn niang dik lova mi sawn. Aw saw lai saw sih fir ania a bike awmna pawh i sih fir tho a ni hetlai vel keh tlat hetlai te nei tawh lo hrim hrim a nih hi eee a firna tih chhawm ngai si lo a. Engmah nei tawh loh a, va buai chap dawn thin. Helai na thi in dah tha em? Ni aw kan ti bat zawk ang u. Aw khua lam panga hna la tam se maw? Awih, headlight a si thlak tur a nia. kan lei kan lei sak nghal vek a hetah hian hei hetiang te si chu mai erawh chu line up ang lehlam mi tur hian chhawm tawh thin si lo a a thar ah hian chu chu hei hi amah lo thawn a nia a robo amah zawng mek a ni apuiin umm a ke pawh a mam ve tawh hle mai ang hiya a rin a chhuk ang tih hlawm anih hi. a chhawm ngai lo maw chhawm ngai chuan a nih loh a royal enfield zet tak kha chu hran pa hmakin start tê aniang. a dum chu inhmeh daih zawk a ni hi tiraw bike nen chuan aw neutral kha a eng thei loh a neutral eng eng tawh a mi neutral zawk. mai t c a i lo chhat tel bawk a chauviin dah vei lutuk a hei hi a hlui a nia chu chu thar in an thlak a spark theih miah lo nia hemi phei chuan umm.

battery kha va chawlh hmel mai plug pawh mawm hmeh tawh a chip na a chip nasa bawk a ni hlum theih loh khan an khit nasa viau a ni ang. Awii tengti vel dawn a ngai a mi sa sa hi ten dan lo keng leh tawh lo ni nan si keng kim thin nia ni hi chu chuan khawi ten dan ten dan vak deuh ka hai ten dan chu nei a mai rawh chu a ten dan hi a nawt tawh a a lian bik lo aw lian bik a ten dan la hi hma rawh aw zau vek mai ni. Ka sa ran ti chin tia a ten dal kha. Ten dal king lo a. Ai tai tai tai nom lo. Mang do ni. Ha o mang do ni te mang kha tum chin ta ni. O to ta vek. Asli bo mo ka tia ti ra che mo. Ma se lo thol vek si ni zo ki lo zau ni. No 12 11 vel dei ni nga. dum vek a dang kha nei tho tawh lo petrol kha e a dang in chhung lo nia petrol hi tum vek mai ni chhung ami hi e line pawh chu herh bung ve ve daih ni hi tanki nut pawh chu Oi carburetor kan an check a kawng a sau tiang lawk a rang che vek a ni um oh han sa hian an sawi feh lawk teh se oh e hei oh chakai chakai ho zara vawiin nia sawi fiahna hun kan han nei thei a hei hi slide te an tir thenin dai dai farm te an tir. lai hi it leh hi la hlal tuk a hei lai rang hi maw hei hi air filter ah bal vang te khan awm theih a ni chuan chu vaivut kha clean a rawn chhem luh khan hei hi an lo thuai tel ta a hei helaiah hian a awm a hei hi hei ran hian a miss te-- petrol te pawh a heh ve thei a ni hetiang in a awm ta a ni chuan accelerator kan han pump chiah khan clean hei hi a vacuum hmang khan tian rawn pump chho tun ta a ni tihia tihian a rawn kau chho zeuh zeuh tun ta a ni tihia tian kan her apiang khan tian a su ve tina a nih chu chu chu air filter a balh kha chuan hei he lam hi air filter kha a ni mai a. air filter a balh kha chuan vaivut khan lian a ti rang ta a chhe zo vek kan lo ni ta thin a ni ti laiah kha a kut hnathawk te huanga kan han sawi ve a nih chu sipir sipir sipir kal chhak chuan hi sawi a sawi chi dang a zero sari zero sari zero sari leh ra la te ra la te han rim ngam loh kha Haha, haha ni. Kal chak chhan. Don ma se a lo inlat leh si mi. Ai hlat lutuk khi khi lawmah hian an ti a. Bial an awm la, zero sang te hi maw, sipir tawn tirah an awm se a chuan tha tur nia. Engvel kha a ni. A tawk em sa? Aw hei duh tlangah kan siam kawi leh a haw pahin chuan hei sahil lamai lawn a et nang tih hlawm khawp mai tunge dum tha nawlh dum tha nawlh kha kan tih ang tih hlawm a ni aw tikhan a nalh lutuk aw mahse i lang lo aw chuan helai bike hi aaa start tirhin miss zauh zauh chhina chu chu kan siam dawn er vek an la zar thin a school ram ah lo pawh thei leh tawh a hei hian hei a buai thlak a nia aw hei hei hei hetlai ka pu school ram ang aww kan hmang dawn a ni.

Dultlang Dultlanga boruak a tlem a ka va han an adjust hret a ni adjust a ngai open deuh ngai loi pu vel chu ni sen tawk chiah dawn ni er kha maw ka mi veng mil zel a dah kha ngai veng mil zel in a ngai lo ngai lo

Malsawma photography ni lovin Lalmuanna photography ti tu khan chuan helai mi hi Sarhruai te ta nia. Aw kal tut a kal thut ka ti tih khan amahin ka ren kal lo a ha ama in kal thut goal santing a rawn kal tha tunah khan a rawn tha a mak lutuk kan dai reng vek a engmah kal thei lo a vlog kha ngai niang ti zarh zarh lo aw aw ka ren a kal la.

Buairim lampangah chiang lo awm a hei chu Durtlang service camp Durtlang service camp a ni chuan chu Durtlang vela thing tap ni leng dawng khawp mai hei fel fai takin fel fai taka tuam dawn aw tuam tur ni music anga eng thut kha chu chi lo

Hei kan zawh chuan ram huna pakhat a awm leh a, chumi zawh chuan dawr lamah an tlang phei thei tawh ang.